Adichat a totis e platbenguts per ua nauèro vidèo. Auèi que vam parlar d'un subjècte plat precís qu'es aquò un angle. Les angles que les trobam un pauc pertot, aquiu qu'avèm ua piramida en Egipta, que supausi, e que i a un angle aquiu, au nivèu dos soms, un angle aquiu, Un angle e tanben aquiu e a d'autres endrechs de la piramida. Aquiu sus la aquesta piscina que vedèm que i a un angle encara u, un tresau e un quatau. Que podèm tanben díger que i a un angle aquiu Aquiu, etcetèra Que vedèm que dins aquestas formas que trobèm angles un pauc pertot e que son importants, importants en de costrusi figuras. En matematicas que son ebucats en geometria, dins aqueste cube que i a mantus angles, sus cada fàcia que i a quate angles. Sus aqueste triangle que i a Quantes angles autonabis? Tres, un aquiu, un aquiu e un aquiu. Enfin, sus aquesta figura qu'i ei un poligòn, pr'amor qu'ei ua figura barrada o traçada a la règla, qu'i a un angle aquiu, un dusau, un tresau, qu'ei pla gran, un quatau, un cincau e un sesau. Per mesurar un angle qu'utilizam un transportadè. Aqueste objècte que l'avètz biau dejà vist a l'escòla qu'ei ua mita de cercle, aquiu que i a l'endret ont vam plaçar l'angle de la figura e aquiu que i a las mesuras que vedèm que van de 0 dinca 180 e de 0 d'aqueste costat dins ca 180 tabe que vam be de meitar perque i a las escrituras escriutas dus còps e que bedem aquiu que i a escriut en gròs 90 grads. que i a diferents tipes d'angles, l'angle dret, l'angle agut, l'angle obtus e l'angle plat. Alavetz que vam començar damb l'angle dret, que vedem dins aquesta figura qu'i a un poligòne e tanben un quadrilatèr, qui s'apèra un rectangle e que l'aperam A

L'angle dret que vam cercar aqueste an, aqueste angle que cau dejà saber que l'angle a un nu, que i a quate angles e que i a quate nu. Per aqueste angle que serà DAB que botam l'angle aquiu e l'angle d'après e aquò qu'ei per saber l'angle A. qui ei su sum A, mes que sa però DAB, que i a l'angle ABC, qui ei aqueste angle, l'angle BCD, non cos BCD, qui ei aqueste angle, e enfin l'angle CDA, qui ei aqueste angle. Quand senhalam que parlam d'un angle que vam tostemps bostar un pichòt capèu en hèit aqueste capèu que senhaliza que l'angle qu'ei aquiu. De, qu'ei le, DA, B, doncas l'angle qu'ei suu A. Vedèm que la punta du capèu qu'ei suu A. Alavetz, aqueste angle CDA, qui ei au nivèu du son D, Quina ei la sua mesura? Que vau plaçar le main rapu transportade, que boti pla la l'angle au nivèu du treit du bach e que vedi que aqueste treit que passa sus la mesura n'auanta. Que sabetz que dins un rectangle que i a quate angles drets e l'angle dret d'un còs L'angle ADC que mesura 90 grads. Tots les angles drets mesuran 90 grads que jo mesuro, qui deu èster plan coneishuda e que tots las personas que trabalhan dins les manuaus, les les le bricolatge e tanben les mestièrs manuaus saben qu'un angle dret mesura 90 grads qu'ei ua de las mei importantas mesuras que cau conéisher peus angles adar l'angle agut l'angle agut en hate quand vau utilizar l'ement transportar de que pòdi bede en hate tot simplement dejà que me cau tous temps plaçar au bon endret aquiu sus l'ement te arrevirat E en hèit que remarqui aquiu qu'ei mei pichòt que nauant. En hèit l'angle BCA, aquiu, BCA, qu'ei inferiu a nauanta grads. Doncòs, tot simplement, aquiu que i a duas mesuras, qu'ei escriut aquiu 50 e aquiu 110, ben, l'angle agut qu'ei 50, qu'ei mei pichòt Coma ei mei pichòt que l'angle dret, qu'ei l'angle de 50 grats, qu'ei un angle agut. Qu'ei bedi plat, doncòs que pòdi béder qu'ei sus 50 grats. E ara vetz, perque i a 50 de l'aute costat, e ben que batz comprénguer. L'angle AC ve que mesura 50 grats. Quand tornan prengui la madeisha mesura, mes qu'aqueste còp vòli pla mesurar aqueste costat, e be qu'èm cau la mesura qui va dins l'aute sens. Aquiu la mesura n'ei pas de 100 110 grads, qu'ei pla d'un còs de 70. E doncas qu'ei pr'amor d'aquò que i a las duas escrituras, per arribar a mesurar un angle dins aqueste sens qui ei agut e un angle qui ei dins aqueste sens qui ei agut tanben. L'angle ABC que mesura 70 grads. Dins aquesta figura qu'i ei un poligòne, un poligòne qui n'ei pas regular, que vam cercar l'angle ADC. Qu'ei aquiu l'angle ADC, doncas qu'ei aqueste angle que vau posicionar l'element transportat D, coma de costum, plan au nivèu enheit aquiu que deu tocar un un costat de l'angle e après que vam veder aquiu a quina mesura ei l'angle obtús en hèit, si l'angle èra aquiu seriá un angle agut qu'ei mei pichòt que 90 grads, l'angle obtús qu'ei mei grand que 90 grads, que qu'ac vedèm plan qu'a passat la l'angle dret qu'ei mei grand. E adara, que su fèish d'espiar un passo sus le trèit e qu'ei sus 130 grads, coma ei superior a nauanta, ne vau pas díger que l'angle obtús que hè 50 grads, non, serió ua error pr'amor 50 qu'ei inferior a nauanta, doncas aquiu que vam seleccionar aquesta mesura. L'angle ADC que mesura 130 grads. E l'angle pla, tot simplement qu'ei un angle qui, euh, qui n'a pas euh, de... Euh, qui, qui ei tot pla. Tot, il n'y a pas gran causa a explicar. E la surmesura Vedètz que va de 0 dinca l'aute costat, d'un còs que va a 180, l'angle pla que he tustens 180 grads. En conclusion, peus angles qu'utilizam les transportade, mès que i a angles qui an tustens la madeisha mesura. L'angle dret, per exemple, perdon qu'èm dejà au dus autreit, L'angle dret qu'ei tostemps 90 grads. L'angle obtús qu'ei superior a 90 grads qu'avètz vist su'u darrier exemple que vedèm qu'ei hèro gran. L'angle agut qu'ei inferior, qu'ei mei pichòt a 90 grads e l'angle plat que mesure tostemps 180 grads. Qu'ei tot per auei que jo no siu mei de CME dus, aquò, mès que pensi qu'en fin de CMU que podem començar a l'abordar. Um, que vos soueti jo bona fin, iup, jo bona fin de dia e alèu!